An der Gemeng Biwer am Kanton Gréiwemaacher befënnt sech tëschent der Closmillen an der Marxmillen en éischter méi ongewéinlecht Naturschutzgebitt, wat mat nëmmel 3,5 Hektar Fläch awer ee vun den aussergewéinlechste Reserve vun der Fondatioun Hëllef fir d'Natur duerstellt. No ganz vill Gebidder, déi sinn an engem Naturschutzgebitt oder an engem Natura 2000 Gebitt, dat heescht, si hunn e Schutzstatus. Dat hei Gebitt huet just de Schutzstatus, dass et eng Reserve. Vun der Fondatioun Hëllef fir d'Natur ass. Et ass awer och eng vun den eelste Reserven, wann net souguer déi eelsten. D'Grands Hecks, esou den Numm vun dëser Reserv, huet säin Ursprong am Joer 1956, wou déi éischt Terraine vum deemolege Grënner a laangjärege President vun der Vulleschutzliga Sektioun Biwer, Gustav Furth, kaaft goufen. Iwwer déi follgend Jore konnt d'Fläch ëmmer weider vergréissert ginn an zanter 1982 huet d'Fondatioun d'Gestioun vun d'Agroheck iwwerholl, an där och haut nach Iwwerreschter vun der deemoleger landwirtschaftlecher an industrieller Notzung erëmzefanne sinn. Also an deem ganzen Hang ass fréier geschafft ginn. Do ware Wéngerten, do ass Kallek ofgebaut ginn. Dat heescht, mir hunn hautdesdaags e Successiounsbësch op deenen alen Terrassen, mat Steebréch, méi kleng Steebréch. méi grouss Steebréch an dorobber ass e wonnerschéine Bësch entstanen, dee fir d'Vullewelt en immensen Habitat duerstellt. Fir d'Gestioun an d'Aarbechten um Terrain vun de Gebidder, déi d'Fondatioun geréiert, optimal kënnen ze steieren, schafft d'Stëftung mat sougenannte Conservateuren zesummen, déi och hei an der Gro Heck hëllefen, d'Aartevillfalt an de Wäert vun dëser Reserv weider opzewäerten. D'Gro Heck hat u sech ëmmer e Conservateur, dat war a senger Zäit de Gustav Vogt, dat war dono den Här Zwickenpflug, a säit siwe Joer ass een, respektiv eng Koppel vu Conservateuren, déi sech lo hei ëm deen Terrain këmmeren. Also et ass bëssen och eng Häerzensugeleegenheet fir eis, well ech hunn dee Mann jo, de Gustav Furt, jo nach selwer kannt an seng Suerg war am Fong mol ëmmer, datt iergend een, wann hien eng Kéier net méi do ass, dat Ganzt hei soll weiderféieren. An iergendwéi, mir hunn eis verpflicht gefillt, déi Roll do z'iwwerhuelen a mir këmmeren eis lo bëssen ëm dat Gebitt hei a mir probéieren hei et optimal ze gestalten. Als Conservateur ass et fir eis wichteg hei reegelméisseg Bestandsopnahmen ze maachen, esou gutt wat d'Fauna ewéi och d'Flora ubelaangt. Hei am Gebitt selwer hu mer d'Chance, datt mer hei 4 verschidden Orchideeënaarten zum Beispill hunn, kucken fir déi do ze schützen. D'Akelei huet ëmmer hei massiv geblitt. Déi ass verschwonn. Mir kucken, datt déi iergendwéi och nees heihinner kënnt. Zemools fir d'Vullewelt ass et wichteg, datt mir hei am Gebitt derfir suergen, datt mer hei ganz vill verschidden Aarten hei hunn. Doduerch hu mer och hei déi Këscht nei iwwerall ophänken. Déi sinn net nëmme fir d'Meesercher do, mee well mer der bis vill hei hänken hunn, hu mer hei och méi seelen Aarte wéi elo den Trauerschnäpp a wéi Bamleefer oder esou. Doduerch, datt mer hei ënnen d'Baach hunn, huet an der Zäit och d'Waasser méi agebréit. Den Äisvugel ass hei. Mir hunn hei och zum Beispill déi verschidde Spiecht-Aarte wéi de Mëttelspiecht, deen och Méi selten ass de Schwäerzspiecht, de Gréngspiecht. Nieft de sëlliche Vullenaarten, déi hei an der Groheck erëmzefanne sinn, probéiert een och d'Presenz vun aneren Déierenaarten, wéi déi verschidden Zorten u Mamendéieren nozeweisen an ze dokumentéieren, dëst mat Hëllef vun och emol méi moderne Mëttelen. D'Kamera ass eben déi eng Méiglechkeet och fir verschidde Saachen eben einfach mat Liichtgkeet kënnen nozebeweisen, déi ee vläicht soss wou een näischt dovu weess, dat et se hei gëtt. Zum Beispill d'wëll Kaz hu mer elo hei sécher mat der Kamera kënnte mol nobeweisen. Obwuel d'Gro Heck, bestoend aus dem Mëschbësch an engem rezent bäikaafte Bongert schonn haut vill Besonneschheeten opzeweisen huet, wëll een och an Zukunft déi biologesch Diversitéit an d'Besonneschheete vun dësem Naturschutzgebitt weider opwäerten. D'Fondatioun Hëllefirdennaturhuet ganz kloer wëlles déi zwee Gebidder mateneen ze verbannen. Dat heescht och déi Lächer ze fëllen, wou elo nach aner Proprietäre mat am Spill sinn, dass et ee schéine groussen Ensemble ass. De Bongert soll och opgewäert ginn, andeems mer do dat Gringland, wat et eigentlech ass, verbesseren. De Bongert kënnt aus engem relativer intensiver Haltung an do wär et gutt, am Kader vun engem Gringlandprojet do méi Diversitéit eranzebréngen.